Be chi'n feddwl ohono fe erbyn hyn? Chimod, mae rhai pobl yn gweud falle bod e wedi gwerthu ei hunan i fyd y ffilmiau, bydde fe wedi bod yn well os bydde fe wedi aros yn y theatr, fydde fe wedi bod yn actor o bosib y mwya yn y byd. O, byse, byse, sa well 'da fe wedi wneud ni, chimod, byse. Ond, uh, o, i ni wneud dipyn o feso arno fe, i ni Falch bod rhywun gyda ni bo, bo wedi dod i Pontrydyfen ar y map da, ynddo fe? Wel, odych chi wedi cyfarfod Richard Burton? Ydw, fi wedi cyfarfod efe. Ac uh, oedd o'n, o'n i tu allan i'r tŷ yn, yn neud rhywbeth ar y car. A mae oedd dod no, lan, uh, lan trwy'r stryd. Uh, fe a'i wraig presennol nawr. Yy amser pas- pasio 'da fi yy mae e'n rhoi bore da yn Gymra'g. Mae'n siarad Cymra'g bob tro a da- fi 'da chi'n serchus iawn. Mae Gymra'g yn dda fyddech chi'n gweud? Odi, odi, odi. Uh, do'n i'n gofio fe, doedd e ddim yn anabod i. Ond o'n i'n o'n i'n gwybod pwy oedd e. Uh, Mae tyma bach yn enwog ar y munud yn nhw. Odi, odi, odi.
Odi'n wir. Beth oedd y teimlade 'ma ym Mhontry-dy-fen pan oedd e yn mynd gyda Elizabeth Taylor a wedi priodi Elizabeth Taylor? Wel, o'n i'n neud dipyn o ffeso yna fe fryne, cos o'n i'n credu bod Elizabeth Taylor yn... Na i, yna fe? Ie, gorau yn y byd.
Ie.
Wel, rest woman. Ie.
Mae wedi bod dipyn yn y newyddion yn ei ar hyd y blynydde ac mae wedi bod yn enwog am fynd ar ôl merched a rhywbeth felly. Oeddi chi'n i gyd wedi bod yn sioc Dych chi yma am Hon Rhydyfen neu chi wedi derbyn e fel rhywbeth mae actor enwog yn wneud? Wel,
dwi'n meddwl ei fod yn tipyn bach o sioc ar y dechrau, do, wrth iddyn nhw wedi gobeithio bydd e fe'n dal digon cryf. Ond 'na fe, dyna fel mae byd yr actorion, ry'n ni'n derbyn nhw erbyn heddi'. Mae e wedi cadw digon yy distant o Bont y Defen, gofiwch, yy, oherwydd wy'n credu oedd e'n cyfri un fel yy, pentrefor yy, yy, Port Talbot, chmod. Ac yy, mae Joel wedi gwneud lot o, o gyfeillion o Bont y Defen. Mae gyfeillion i gyd wedi bod yn Port Talbot.
Oedd i dad yn dipyn o foi, ynddo fe? Oedd.
Wel, chi'n nabod e'n well, fasewch chi? Uh, Dic, Dic fach y sar. Ie. yeah.
Oedd e'n dipyn o fai? Oedd.
Ac yn lico i rinc, of gwrs. Um, ond half a pint oedd e gyda fe, chal. Wy fe? Ie. Yeah. ddim pint o hwn, a ddim pint o fe. Na.
Ac o'n nhw wedi dod allan fan hyn nawr, ac o'n i'n gyd wedi mynd lan y ben y grisiau fyna i weld Burton. Ac oedd Tom yn boeni'n dros ben, yn trio cael ei dad nawr i ddatgelu Iwyllys. A beth oedd am adael i Burton? Ac fel ydych chi'n wedi clywed erbyn hyn, oedd, oedd Richard y Dic yn byw yn hyn, yn ei gartref e, ac oedd e'n gwario arian i gyd fan hyn. Ond uh, meddwl fa wrth, uh, wrth Burton, sgol nawr, meddwl fa. Os da fi ddim arian i gael y ti, meddwl fa, o'n i gadwa i'r peintyn ar ôl y ti, meddwl fa. Ond alla i'm sicrhau y bydd hwn yn llawn i ti pan ni...